Miarahaba e! Manantena fa salama daholo nareo any amin'izay rehetra toerana misy anareo tsirairay avy any. Aty aminay moa mangatsiaka be ny andro dia be orana dia vadibadika. Efa tsy ririnina intsony fa izay no tiany dia akory atao fa dia atrehana amin'izay misy eo. Dia ity horonantsary androany ity an dia nataoko tamin'ny teny malagasy satria tena ho an'olona malagasy tena malagasy no nanaovako azy. Ho an'ireo izay olona mba tia ranomanitra ohatran'ahy nefa ny koa tsy fanampahaizana manokana momba ny ranomanitra dia ho an'ireo izay sahirankirana rehefa ilay te hividy ranomanitra nefa tsy te handeha ho any amin'ny parfumerie dia dia mamakimaky eny amin'ireny tranonkala rehetra ireny dia inona ary izany teneniny izany hoe note note hehehe dia tsy fantatra akory izay lazainy eo dia Vitsivitsy anjava ao fotsiny dia miandry, miandry hoe izany hono e, izany hono no tsara hono e! Hozy ry zareo dia andramana dia hita eo. Dia andro any re izany hiezaka hizara aminareo tsy manam-pahaizana manokana ho an, efa niteny aho an, tsy manam-pahaizana manokana momba an'Andriamanitra fa azavaiko anareo araka izay fahenoko an'azy sy izay fofona ahatsapako azy eo. Dia tsy haiko tsinjeriny ny ranomanitra aoka ireo vitsy kely, tsy misy mihoatra ny tsy mihoatra ny folo akory ireo an! dia ezahako azavaina amin'ny fomba fomba fiteniko sy tsy fomba teknika izany fa azavaiko amin'izao dia lasa izao ary e. Atomboka amin'izay fampiasako izao izao izao vao haingana indrindra dia ity ity Burberry Touch ity ity no fampiasako izao izao tsika miteny izao amin'izao fotoan'andro izao tsy haiko za koa tsy manaraka toetr'andro izany fa Hay ve raha malala tsy dia mpanaraka zavatra. Ity Burberry Touch ity an, nenahako ity cent millilitres. Dia tantaraiko anareo ahoana ny fahalalako azy. Ity zavatra ity an, dia ohatran'ny somary manindrona ankilany antorony izy raha fofonina akaiky, raha atao an'izao. Ity eau de parfum, ny ahy matetika eau de parfum daholo satria izaho tia fofona mahery. Dia tiako izy mitana be mandrakariva ny andro. Dia ity Berberit Tachkia, Maharitra anah tena raha manosotra handeha hiasa maraina dia mifoha vao ampandriana mbola henoko. Za rahateo rehefa manao ranomanitra dia asiako amin'ny eto an, dia eto an, dia ny voloko an, dia ny tanako eto sy eto, izay, izay, dia eto. Izay fanaovako ranomanitra. Dia ny fahenoko an'ity an, tsy tsy mijery internet aho, tsy mijery naoty aho, tsy mijery baoritra aho. Fa izay no teneniko anareo hoe ny fahenoko an'ity ranomanitra ity. nilazako azy dia maheno fofona voninkazo maherihery ohatran'ny hoe misy episina sakafo koa ao anatiny fa izy manitra manitra mamelovelo izany hoe rehefa maheno an'azy ianao dia ohatran'ny hoe hamoromorona ranomasina anatina spa ohatrohatr'izay izay no fazahoako an'azy fa Samy manana ny eritreriny, samy manana izay fahaizany fomba fiteniny anazy fa ny ahako tsotra, tsotra be ohatr'izay. Tsy hamoromorona be ao anareo eo aho fa manjary ohatran'ny hoe mandainga fa izay no fahenoako an'ity zavatra ity an, ohatran'ny hoe any anaty, ohatran'ny hoe any anaty filomanosana dia misy, misy voninkazo orchidée manimanitra be dia ohatran'ny hoe misy hofona sakafo ihany fa sakafo manitra. Zay iny aza kilazana azy. Mateza be amiko amin'ny vatako izy an! Za tsy mampiasa lait corporel à berberine ankeny ary fa le lait corporel tsisy fofona akory ary angamba no iny anah iny na petit marseillais. Zay dia maharitra anah tsara izy. Dia ny ranomantrako manaraka an, manifesto. Eau de parfum manifesto tsotra ity an, dia sivifolo mililitre no enahako. Dia ezahako tantarena anareo indray ny fahalahenoako azy sy fahatsapako azy. Ity indray an, dia raha ny fahenoako an'ity dia maivana. Maivana be tena ohatran'ny hoe raha mandeha ianao dia misy fofona maivana ohatran'ny hoe mandalo tampoka, fofona voninkazo maivana be, ohatran'ny raozy manakaikaiky.

Tiako harezina moa ito efa kelikely io. Dia ohatran'izay efa henoiko anazy ohatran'ny raozy, tulipe. Tulipe angamba no tena mifanakaiky anazy. Fa tsy haiko, tsy haiko izay nôtiny ihany fa na efa ela be ity dia. Dia izay. Izay no tantaraiko anareo. Eau de parfum tsy dia malteza amiko izy. Ny oroko izany an, ny oroko izany tsy maheno anazy mandra-parivan'ny andro, fa ny olona maheno. Dia anisan'izany hono. Omby fa tsy fantatro. Dia izay no tantaraiko momba an'io manifesto. Avy eo indray ity flower bomb an'i Victor and Rolf ity. Ny anà nanko an, cinquante, dimampolo mililitatra. Ity indray an. Dia tena manaikitra orona koa. Manaikitra orona ny fiantsoako anà satria to dia ohatran'ny mahery, maherihery izy izany. Fa mandry. Ma, ny anahako ny matetika ma, na fofona vo, vatomamy na fofona voninkazo. Dia ny fahenoko an'ity zao an, ohatran'ny hoe voninkazo ihany fa voninkazo maherihery. Inona re no ataoko ohatra e? Ohatra hoe haiaiaiai. Za koa ary kay tsy mahay voninkazo. Tsy mahay voninkazo koa re ary aho kay. Fa izy aloha mahery e! Ohatran'ny manantokantona inona? Manantokantona manantokantona labozia izany. Tena misy labozia manao an'izany. Izy koa fofona misy mangatsiatsiaka fa manin manaikitra orona izy aloha voalohany an, fa avy eo ianao ohatrany hoe maheno mangatsiatsiaka ohatrany hoe misy nararaka rano ery izany amin'ny vatany, dia amiko koa izy ity tsy dia mateza maraina am-parivan'ny andro, izany ny tiako lazaina ary ilay tsy mateza hoe za tsy maheno anazy maraina mandra-parivan'ny andro fa henoko hatramin'ny atoandro eo izy dia avy eo tsy henoko intsony fa mila ataoko ohatr'izao Mila ataoko hoe, mila fofoniko tena akaiky izay vao henoko hoe hay, hay izay aho manao an'ilay izy aho. Fa mateza amin'olona koa izy satria nahafantarako an'ity zavatra ity dia teny an-koditry ny namako. Sendra efa niaina tamiko izy nanao fotoana izay rehefa avy eo tamin'ny andro avy amin'ny efatra. Dia izao inona zava-manitra be izany dia natorony an'ahy dia izay nahatonga an'ahy nividy an'ity fa tena tsara. Malefaka be izy dia dia ohatran'izay voninkazo tantaraiko izay. Voninkazo mahalefaka ihany koa raha andraso raha misy karazany amintsika ny raozy. Dia ity ataoko hoe raozy mavomavo. Nareo ve naheno ny raozy mavomavo? Ity mora zavaina kely, raozy Roger Gallé ity. Eau de eau de fraîcheur ny anaran'ity raha tsy diso aho. Eau douce, eau douce parfumée. Eau douce parfumée ity mahantra raozy be fotsiny. Tonga dia raozy tena ohatran'ny hoe io raozy tsisy niniana fa tonga dia io raozy io no potipotehana amin'ny tanana dia atao amin'ny vatana izay. Tsisy resabe, tsara fotsiny tsotra izao. Mahafinaritra be anà manao an'azy rehefa mafana ny andro fa ohatran'ny mitaky mamofona indray dia mangatsiaka ho azy. Tsisy resaka be tamin'ny ririnina ary izaho nanao an'ity. Izaho koa moa tena marina izany fa izaho tsy manaraka toetr'andro tsy manaraka nininin'izany fa rehefa mahafinaritra anà dia ataoko.

Ity ny ramandrako voalohany an. Nazahoako an'ity tany Madagasikara an, tamina ilay vazaha mandeha mody ireny mpiara-miasa tamiko dia nandeha mody izy dia namidiny daholo ny fananany an, dia tany novidanako anazy. Tiako dia tena tiako tokoa. Ity indray aloha dia voninkazo mahery, voninkazo mahery, raha manitra ny an'ilay lehilahy ity fa tena mahery voninkazo. Andeha ataoko hoe. Inona re ny anaran'ity tulipe zay, zay vao ity vao tena tulipe, tena manitra, maivamaivana be, amiko dia tena mety be any Madagasikara ity zavatra ity satria mandrivondrivotra na mandeha any anaty taxi-be ary aza mety tsy sempotra ny olona fa satria maivamaivana kely izy, manimanitra mahafinaritra, manome manome hatsiatsiaka ho an'ny vatana.

Fa zavamaniry. Ohatran'ny hoe inona indray ny anarany? Ohatra hoe manakaikaiky tsy voninkazo izy, tsy ho akany. Tsy ho akany amin'ny voninkazo mihitsy izany zavatra izany fa fa fofona episy. Fofona, ie, episy fa manakaikaiky.

Fa ity zavatra ity an, dia tena mateza be amiko koa, mateza be amiko tena ilay hoe mifoha ara-pitsy maraina avy mandro nefa ny ahy ny alina dia mifoha ara-pitsy maraina mbola henoko manitra be ihany ny vatako. Dia izay, mahafinaritra ny ahy izany misy fotoana akaiky an'izay zavatra manitra ny an-dakozia. Fa manitra be an! Manitra be tena matsiro, tena humm, mampanofinofy. Kafokaforiana kely izy ity e, lafo kely manko. Tsy dia mahazo hisetrasetrana loatra raha ny mandraoko avao koa dia Dior, j'adore de Dior. Ty ngah mantsy misy azavaina intsony iza no tsy mahalala an'ity fa tamin'ny taonjato ny ranomanitry ny olombelona rehetra. Be dia be mpanana, manitra be izy dia fofona ramatoa. Matetika any aty an-dafy no manao an'itony, ramatoa efapolo taona no tena fahitako fa tsy dia mahita firy aho hoe olona telopolo taona ohatranahy na hoe olona roapolo taona satria izy efa le ra maramatoa mpanao mihajahaja efa ra any amintsika zao de mitafy lamba ary za marina angamba tokony hitafy lamba ndray andro any zay zay ny filazako an'ity mihaja e mihaja be ramatoa e ramatoa fa tsy zazakely ohatrantsika no manao azy ha mba zazakely tia ry reto a tia tena hoe ra manana bebe a de nameko anazy tsotra zao fa indrisy tsy manana bebe tsony an za ra moa tsy manana reny tsony Ty fofona ity dia tena hitanareo ohatra hoe fofona armoire le efa mibobongolo tsy fantako ze nahatonga anah nividy an'ity ny tena marina ary tamin'ny za teny amin'ny mpivarotra tsy haiko na diso ngamba le tavoahangy e zay ndeha ataoko hoe zay mba tsy hamezako tsiny an'iza n'iza ny tenako ihany moa no mahazo tsiny eo fa tamin'ny za namofona anazy tsy ohatr'izany mihitsy ny fofona nahenoako anazy nony avy eo izy nahosotra tamin'ny vatako tena hoe Fofona mahery, fofona antitra, fofona ahenoako an'asa ianao ilay fofona anaty armoire ilay efa zavatra efa tsy misy kila be tsy mahazo rivotra. Bobongolo, izay. Sarotra be ny mamofona an'ity. Ity Chanel, chance de Chanel eau de parfum. Ha! diso. Eau de toilette akory ary ity fa tsy eau de parfum fa azafady. Nefa ny cent millilitres dia efa nahefa ela be ity fa tsy mety ritra. Raha manana ny bebe anay izao dia indrisy. Zay koa maharatsy ananjy rehefa vidiana lafo ange dia indraindray tsy foy omena olona. Mifona. Kely sisa kely sisa fa mahare. Dia ity ny ranomanitra dia fantatry ny ankizivavy kely rehetra dia ity azo daholo. Ny anah ity eau de parfum la petite robe noire. Eau de parfum la petite robe noire ny anahako ity cinquante millilitres. Misy vovona voninkazo koa izy, voninkazo mavokely, izay, rose mavokely. Nahainoanareo anazy an, ampifangaro ny vanille, eritreritro izany an, izay no fahazahoako anazy, izay no fandraisako azy sy ny fahainoako anazy. Ity zavatra ity aloha dia mandainga raha miteny anareo fa mateza amiko. Eau de parfum ity an, fa ny fahainoako an'ity raha mihanosotra eto aho izao izao izao dia afaka adiny iray aho dia tsy maheno an'ity intsony. Izy tsara fa zay, fa tsy mateza amiko ny vovony. Eny e, araka ny filazako ilay teny tiako tenenina hoe tsy mateza amiko hoe tsy henoko intsony fa ny olona maheno rehefa mifanena amiko dia maheno ihany fa za no indrisy diso fanantenana. Ity ny ramandrako farany ity an, la vie est belle an'i Lancôme. Dia Renaty firy mililitatra? Dimy amby fitopolo mililitatra ity la vie est belle ity. Azoko amehezana an'azy e. Dia mahafinaritra tokoa ny fiainana tena ara-bakiteny. Mahafinaritra mihitsy ny fiainana. Rehefa manao an'ity dia mangatsitsiky tena mahafinaritra ny fiainana tena hoe. Izay angamba no leo ihany anatin'ny loha daholo ny zava-drehetra satria tonga ianao dia maivamaivana, zen. Izay, ny anay izao koa zen. Mihinana odeur-na zen. Mifofona zen izany amiko an. zavatra maivana be dia maivana dia maivana, eny dia izy tena maivana fa ny voninkazo maivana izay, raha izaho no eritreritro izao ny olona mpanao an'ity dia olona ankizy kely ankizy kely dimy amby roapolo taona ireny, fa izaho moa izany hoa dia efa miteny anareo fa izaho dia tsy fakan-tahaka amin'ny zava-drehetra satria samy hafahafa, tsy mitovy tsy mitovy firehana amin'olombelona rehetra fa samy manana ny tintininy e!

Dia izay ara fa misaotra indrindra anareo e vidy hatreo ny momba an'ity ranomantrako ity. Nanantena aho fa mba nahafinaritra kely anareo ihany na dia tsy mitovy amin'ny video an'ny olona rehetra ilay milaza an'ilay hoe izao manketsy mankeroa satria izaho tsy manam-pahaizana manokana momba an'ireo ranomanitra ireo fa izaho koa anefa tia, anisan'ny mpankafy. Dia ny azoko lazaina dia mizara araka ny fahaizako anazy aho ohatry ny olon-tsotra rehetra manao ranomanitra dia mizara izay fahitako anazy sy fahaizako anazy. Raha te handalina indray andro any, indray andro any raha lasa mpandalina momba an'Andriamanitra dia hiverina hanao horonantsary indray dia zaraiko aminareo. Amim-pifaliana tanteraka. Dia izay fa mba zarazarao amiko eo amin'ny commentaires eo ry reto ny raha mahantra tsara tena tianareo dia mba ho hitako eo raha andrandraho amiko eo koa. Aza hitako fotsiny aho kay hifidy. Dia misaotra indrindra manaraka hatrany ny horonantsariko a, misaotra indrindra manaraka hatrany ny chaîne-ko a. Dia manasa anareo mandrakariva mba hi-s'abonner. Dia izay fa veloma amin'ny manaraka indray.